wiɛ atiefoɔ ɛnɛ nso bio mo somfo kwabena ɔwɔ ahene kyampɔn ase patra mpa mede me nyansa firi me mmɔfra aseɛ ɔpempamfoɔ a metumi pempam soro ne fam asɛnniɛ nkurom akɛsɛ Amoako mako sa bere mpɔn na na wɔde mako fam ani ɛnyɛ me ya sane sɛ mefiri Kumasi Amoako mu Ɔkani ba TV so nie ɛnɛ nso mede abɛbuo ɛne ne nkyerɛaseɛ anaasɛ ɛho abakɔsɛm kakra ɛrebrɛ wo Madi kan de bi aba ɛnɛ nso mede deɛ ɛtɔ so mmienu Obroni bɛkasa part two ɛrebrɛ wo Nansana no na mekae wo sɛ sɛ wo nsɔskraibe yɛ a bɔ wo ho mmɔden ara sɛ wobɛtumi asɔskraibe de ama me Afei nso wobɛtumi ahyɛ de ama wo nua na ɔno nso ahwɛ bi. Anaasɛ wokɔ comment button hɔ a, ɛno nso na wakɔkyerɛ wo adwene fɛfɛɛfɛ sɛ deɛ meyɛ no w'ani gye ho anaasɛ mekyea ɛsiane sɛ deɛ wowɔ twa sa no menim sɛ na akyire akyea. Ɛno nso m'ani bɛgye ho yie pa ara ɛsiane sɛ adwenkyerɛ wɔ hɔ yi ɛte sɛ nnipa hwene. Ɛsono obiara deɛ, obiara deɛ nso fata n'anim. Yoo, ɛnnɛ, ba a ɛdi kan yi a yɛbɛka ho asɛm no, mpɛn pii no obi koraa bisa sɛ, Na abɛbuo koraa ne deɛn? Bebuo yɛ kasa a ɛma kasa yɛ dɛ. Asɛm bi wɔ hɔ, ne yɛahyɛ da anwene no fɛfɛɛfɛ. Asɛm a wɔasɛ nka yɛka no tenteenten no, abebuo ba mu a, ɛma asɛm no tɔ asomu. Ɛma kasa no nso ne tie yɛ dɛ, na ɛtwa asɛm so tia. Na obi bɛbisa sɛ, adɛn nti na mpɛn bebree yɛbu bɛ a, yɛse, Kata w'ani te. Yɛba abɛhyɛ a bɛbu ase a, Ɛse kata w'ani te na wɔ se wakata ate na ehu saa adeɛ no ano na obi aka sɛ yɛn naeɛ a yɛn nsɔ daeɛ. Ɛdeɛn nti na yɛyɛ saa? Atetesɛm kyerɛ sɛ yɛn Nana Asantehene Osei Tutu a wɔdi kan no, Sikadwa Kofi Nana, Asanteman Wura Osei Tutu a wɔdi kan, Ɔpemfoɔ Osei Tutu asɛm na meka yi. ɛna ɛne ne mpanimfoɔ tena ase na ɔse no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kasa bɛtwa kyia ahemfie obiara wura ahemfie obɛhu sɛ ampampanin fie na wawura nti no wohia obi a obɛtumi abu pɛ paa na obi wura ne fie a wɔhu sɛ ampa otumfoɔ fie ɛna waba yi wei ɛna badwafoɔ no bi de baa sɛ nana menim papa bi a ɛfrɛ no kwakoa misa ɛwɔ atebubu Enti ɛbɛyɛ a anka yɛnkɔ nkɔfa saa papa yi na yɛmfa no mmra. Ɛno nti yɛn Nana Otumfoɔ Osei Tutu Ɔpemsoɔ a ɔdi kan somae ma yɛde kɔtoo Atebu hene anim. Nti saa nipa no nso na ɔnni Atebu kuro no mu, ɔwɔ kuro bi a yɛfrɛ hɔ sɛ Abaase. Nti Nana nso somae ma abɔfoɔ. Ɛkɔ Abase hɔnom de kɔtoo Yewura Kwaku Amisa anim sɛ Otumfoɔ Osei Tutu sɛ ohia no. Nti ɔkaa kum ho kakra kakra kakra kakra na Nyame yɛɛ no adom na ɔkɔ kɔ pue Kumase. Nti ɔkɔduruu Nana Osei Tutu ahemfie ɛyɛ Manhyia no, ɔbisaa no kwan so ma ne bɔɔ no amanneɛ. Sɛ ɛyɛ nkra a Nana nam Nana Atembu Hene so maa no bɛkaa ne nsa no, ɛno nti na ɔde abɛduru Kumase. Na Nana Osei Tutu se, Ampa, Kwaku, sɛ woaba deɛ a, deɛ mate afa wo ho ni nti wei deɛ yɛ biribi kakra ma yɛnhwɛ, yɛnhunu sɛ ampa wonim bɛgu mu. Ɔse, Nananom, mepa mo kyɛw o, Adaworoma, obiara nkata n'ani. Na Nananom nyinaa kata wɔn ani.

Ebebue no wɔ wo se yɛwuo. Sɛ ansa asɛm a ɛbɛba no ɛna ɛkyerɛ ba a wɔ se yɛwu. Sɛ sɛ asɛm bi ama yɛ nana ɛbɛ bɛn na memmu, ɛkwan bɛn koraa na memfa so mmu saa bɛ no. Asɛm a aba no anaasɛ fene aba no ɛne yɛdie. Asɛm a aba na yɛdi ho fene. Nti nana asɛm biara ni wɔ ɛda ba ma so sesei yɛ a moka ho asɛm no mabu ho bɛ. Nti sɛdeɛ asɛm ma yɛ a yɛmmu ho bɛ no saa na yɛ nnaeɛ a yɛnso daeɛ. Ɛno nti na ama no abɛyɛ abebu ho abakɔsɛm sɛ yɛba abebu ba a, ɛsɛ kate w'ani te, anaa yɛka kasa sɛ yɛn nan ayɛ a yɛn so da yɛn no asekyerɛ ni. Abebu a ɛtɔ so mmienu, yɛse kokofu bɔ ɔrɔbɔ. Kokofu bɔ ɔrɔbɔ, sɛ wonnui ani mu a, yɛmmɔ mma wo. Atiefoɔ, ɛnyɛ nɔkorɛ saa. Yɛnka sɛ kokofu bɔ ɔrɔbɔ sɛ wonnui ani mu a. Yɛ mɔɔmɔɔ, daabi, ɛnyɛ sɛ wo nwi anim a, ɛse kokofo bɔɔlobɔ, sɛ wo nni animu a, yɛ mɔɔmɔɔ. Sane sɛ kokofo team no, anaa kokofo bɔɔlobɔ kuo no, ɛnyɛ sɛbe abusuafoɔ na ɛbɔ, yɛ ɛno nti ɛse sɛ wo nwi ɛwom ansa na yɛabɔ ama wo, ɛne nka obiara mɔɔmma ne yɔnko, ɛsane sɛ amanfrafoɔ na bi wɔn abɛhyia a, ɔman yi team no anaasɛ bɔɔl bɔ kuo no na tetɛ no sɛdeɛ yɛn nyinaa nim no anso obi koraa bɔ bɔɔl ɛkɔ sorosoro a na mma ɛbɔ mu nsɛm yɛɛ na wabɔ bɔɔl no kɔ wiem no no ba ne bɔɔl aba yi ɛwɔ abɛɛfo kwan so nti na obi tumi bɔ bɔɔl no ara kɔduru center half na wasan de asan n'akyi apaase bi koraa na ɔde ama kipa ana ɔde ama ne nua tetɛ no kokofu bɔɔl bɔ deɛ na ɛnte saa yɛbɔ kɔ yɛn anim nko ara Ti ansa na obi bɛbɔ ama wo no na wo wɔ anim nti sɛ wonni anim a kokofo bɔ rebɔ dabi dabi dabi dabi yɛmmɔ mma wo. Ade bua a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛse efie biara mmɛnsa wom dabi ɛnyɛ fie biara mmɛnsa wom ɛyɛ fie biara mmɛnsɛm. wom. Efie biara, mmɛnsɛm wom. Abɛbuo mu no, saa mmɛnsɛm a yɛreka yi no, ɛyɛ mmɛnsɛm, na ɛnsan nnyina hɔ mma mmɛnsɛm sɛ sɛbe akakabensɛm anaa obi a ɔdi sɛbe ntiritirasɛm nko ara. Na wobɛhu obi sɛbe o, sɛbe mprɛ aduasa. Ɔyɛ kɔwensani na wotene wo nsa wɔ ne so. But hu sɛ wo nso wo fie ebi wɔ hɔ. Wobɛhunu asumansi wo si wei deɛ ɔte sɛ yi na wotene wo nsa wɔ ne so. Wo nso wo fie ebi wɔ hɔ saa. Nti wo deɛ woahu fie bi sɛ sɛbesɛbe o, wɔn yɛ nkwaseafoɔ nti wokɔ no wakɔ akɔbu wɔn nkwasea no. Ebia sɛbesɛbe wo nso wo fie obi wɔ hɔ a wɔagyimi sene saa nipa no. Woto wo fie a, ɛsɛ wonkɔ obi afuo mu da. Ɔsɛ wo nko ara ne kuafoɔ. Wonkɔ obi afuo mu da no. Wobɔ ho nsamrane sɛ wo nko ara ne kuafoɔ. Na mmom kɔduru obi afuo mu a, wobɛhu sɛ sɛ wo no w'afuo no a wowɔ ayɛ a wode bɔ ho nsamrane no, ɛyɛ obi so mfikyifuo. Nti deɛ ɛma wofrɛ wo ho sɛ bɛrima, deɛ ɛma wobu ho sɛ wodeɛ wo koko duru anaasɛ wodi akakabensɛm no, wobɛwura fie foforɔ mu no, wobɛhu sɛ nnipa bi so wɔ hɔ a wɔyɛ dɛn? Wɔkyɛn wo. Esiane sɛ abusua a ɛda hɔ no ne nyinaa ntumi nyɛ suban baako da nti, sɛnea obiara teɛ biara no, ebi wɔ obiara fie. Enti na yɛse efie biara mmɛnsɛm wɔ mu. Bio, yɛse deɛ ɔne sasabɔnsam, obi a ɔne sasabɔnsam atwe mpena awo no, ɔka sɛ ɔbɛsi ngo tia siwo a, yɛnye no akyinnyeɛ. Nipa no, ɔne sasabɔnsam atwe mpena awo. Saa nipa no, ɔka sɛ obesi motia asi hɔ a, yɛnyɛ no akyinnyeɛ. Saa bɛ wei, yɛwɔ abɛ kuo bebrɛɛ ne no sɛ, sɛ obi a wawe dawuro no, ɔka sɛ ɔbɛwe n'aba a, yɛnyɛ no akyinnyeɛ. Anaa obi a wawe kɔtɔɔ kukuo, kɔtɔɔ n'akyi amena no, sɛ ɔka sɛ ɔbɛwe kora a, yɛnyɛ no akyinnyeɛ. Esiane sɛ. Kɔtɔ akyi abena no, ne den yɛ den sɛ den a ɛntɔ kora. Aboa a wɔfrɛ no sɛ sasabɔnsam no hu ohu yiye, na mpo moteɛ mpo suro sasabɔnsam. Enti sasabɔnsam no a wɔn moteɛ suro no no, saa sasabɔnsam no a moteɛ suro no no, Nipa bi atumi ne saa sasabɔnsam no atwe mpena ama awo mpo aba mu. Te sɛ saa nipa no ka sɛ obesi moti asi hɔ a, ɛnyɛ n'akyinnyeɛ. Yɛmfa mmara yɛ daadaa asetena mu ɛ. Obi a wayɛ mmarahyɛ badwani anaasɛ Member of Parliament a yɛtwa ne tua ka sɛ MP. Sɛ saa nipa no ka sɛ ɔbɛsan de asɛmbere ma awɛne a, akyinnyegyeɛ bi wɔ mu anaa? Dabi. Ɛsiane sɛ level anaasɛ mpɛmpɛnsoɔ a Wode no kɔ akɔgyina no, watra deɛ ɛkyɛn hɔ. Nti obi a wawie training college anaa obi a wawie university, sɛ ɔno no ka sɛ ɔbɛtwerɛ BEC nsɔhwɛ no apaase a, ɛyɛ ade a ɛyɛ anwanwasɛm? Daabi da. Nti ebu bɛ wei sɛ deɛ ɔne sasabɔnsam atwe mpena awo ba no, saa nipa no, ɔka sɛ ɔbɛsi mu ɔte asiwa a, ɛnyɛ no akyinnyeɛ. Afei nso, yɛwɔ ɔbɛ bi a yɛbu sɛ, sɛ wobɛkum aboa torɔmɔ na wadwane sasaduro deɛ, ɛneɛ gyaa no na anka wɔnante wɔ ne kwaeɛ ase. Ɛdeɛ nti na yɛbu saa bɛ yi? Abɔfoɔ, yɛn nananom abɔfoɔ, yɛwɔ mmoa bi wɔ kwaeɛ mu a yɛfrɛ saa mmoa no sɛ sasaboa. Ebi ne aboa bi te sɛ sebɔ anaasɛ gyata. Ebi ne ɔsono. Ebi ne ɛkoɔ, wansan ne deɛ ɛkeka ho. Nananom gye di sɛ saa mmoa wei yɛ mmoa a tumi bi anaa sunsum bi te wɔn so yɛ a wɔde wɔn nante wɔ kwaeɛ ase. Nti obi kura so mfidie a ebi wɔ hɔ a wɔyɛ wɔwɔ anyankomadeɛ a wɔsɛ wɔyɛ. Nti sɛ wokum aboa torɔmɔ a, saa aboa no ebi ne torɔmɔ. Nti aboa a oku wo ɛ yɛfrɛ no sɛ torɔmɔ no, nananom sɛ ɔyɛ sasaboa. Na kyerɛ sɛ ɔno nso ɔ ɔ ɔ ɔwɔ sasa anaasɛ ɔwɔ sunsum te sɛ deɛ nipa wɔ sunsum no. Nti sɛ obi ku nipa a, sɛbio yɛse gye sɛ odware sasaduro. Sasaduro no ne sɛ yɛnim sɛ nipa no ne sasa bɛtumi akye deɛ wadi awuo no. Nti wɔkɔdware sasaduro deɛ a, saman no ntumi nyɛ dɛn nkye no. Anyɛ saa a, Ɔtow a, obetumi abɔ birimbirim. Obetumi akasa basabasa ama bere bi koraa aduru ama ɔno apae mu aka sɛ, ɛso esi anaa abɛnten me na mikum no. Yɛ a ɔkwan a ɔfaa so okum no no nyinaa no, obiara nkyee no, nso ɔno ara de beto dwa. Sei na torɔmo nso teɛ. Enti tete no, sɛ obi ko torɔmo a, anaa obi kum ɛkoɔ, gyata ne deɛ ɛkeka ho a, owie a, agye sɛ ɔfrɛ ne yɔnkonom abɔfoɔ nyinaa ba. na amammerɛ anaasɛ amanneɛ a ɛsɛ sɛ wɔyɛ no, wɔyɛ ma no adware sasaduro sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aboa no asasa nyɛ den, ɛnha no. Na waa saa ka no nyinaa so bɔfoɔ no na woyɛ dɛ, woba bɛbɔ saa ka no. Tete no nso, ne yɛyɛ ha de pɛ sika. Nti sɛ meba bɛku torɔ mo awie, ansa na mato nsa afra abɔfoɔ a ɛwɔ pogu hɔ nyinaa, nsa a wɔbɛnom ne aduane a wɔbɛdi ne nyinaa ho ka da me so. Na sɛ meba bɛku torɔ mo na madware saa sasaduro no deɛ, Me bɛku torɔ mo no mabɔ saa ka no deɛ, adɛn na me nnyaa torɔ mo ma no nante ne kwaeɛ ase? Ɛno nti na mpanimfoɔ bu saa ɛbɛ yi. Afei nso yɛwɔ bɛ bi a yɛbu a ɛse, sɛ kɔkɔsakyi ɔkasa kyerɛ bɔ ne kyerefoɔ a, binom ka ne buroni nkyerefoɔ no. Daabi, kɔkɔsakyi sɛ ɔkasa kyerɛ bɔ ne kyerefoɔ a, Ɔte, nanso ɔte no wɔ abɛbuo mu. Bɔnekyerefoɔ yɛ aboa a yɛfrɛ no sɛ ɔsebɔ anaasɛ gyata. Mede mo adwene bɛkɔ Twerɛ Kronkron mu kakra. Ɔhu sɛ Daniel de no kɔtoo gyata amena mu sɛ nka gyata nkye no nwe. Tete no, na ahemfo akɛseɛ akɛseɛ no nyinaa wɔ bi saa. Otu amena a, ɔkye aboa bɔne bi a sɛbi wotumi we nipa nam na yɛde saa mmoa no agu amena no mu. Nti obi adi bɔne a, ɛwɔ sɛ yɛbua ne kumfɔ no. Obi adi bɔne yɛ a, ɛwɔ sɛ yɛkɔbua saa nipa no kumfɔ no. Yɛde no kɔto saa amena no mu, anaasɛ yɛde no kɔma bɔnekyerefoɔ. Nti ɛsiane sɛ na yɛde nipa, yɛde nipa. ɛma saa mmoa no te wɔn nti no, deɛ wayɛ bɔne nso na ɛma aboa no kye no. Nti ne yɛfrɛ no sɛ bɔnekyerefoɔ. Nti yɛka bɔnekyerefoɔ a, ɛkyerɛ ɔsebɔ anaasɛ gyata, sane sɛ saa mmoa nyinaa ɛdi nipa nam. Nti yɛse sɛ kokwasakyi ɛkasa kyerɛ bɔnekyerefoɔ a ɔte nso ɔte na bɛwuo. Ɛno nso ɛho abakɔsɛm no sɛ ɛda sebɔ ɛna ne maame wuiɛ. Ne maame wuiɛ na ɔde daa ne maame kama. Anwummere duruiɛ, abusua yɛ krado sɛ yɛde ɛbon no rekɔ amusieɛ. Sɛ bɔ sɔre a, ɔsɛ daabi, ɔdeɛ ne maame deɛ, ɔno abɛkɔ akɔsie n'adeɛ. Ɔmpɛ sɛ obiara bɛkɔ bi. Tumi akasa, timfoɔ tim wa, mpanimfoɔ sɛ ɔworɔ wo ka a, wafa wo abati. Nti Sebɔ so ne ho hu nti obiara ntumi ankasa bio. Ampa ara, sebɔ ɔtam ne maame funu tow de kɔ ho, ɔde n'ani kyerɛ asiei kwan. Sɛ ɛdeɛ, ɔde no kɔto amena bɛn mu o, ɔde no kɔto amena bɛn mu o, dansefoɔ ne ɔno ara. Adeɛ kyeeɛ, abusua tenaa ase. Ne nansa so, abusua tenaa ase. Amammerɛ kwan so no, nka yɛtena ayi mono so, da ɛtɔ so mmiɛnsa no ne yɛabɔ dawuro, anaasɛ yɛde nkratoɔ ama abusua no nyinaa sɛ obiara mpɛ nsuo na ɔnware. Nanso agya sebɔ de anyɛ no saa. Ɔte hɔ ara na ɔma asu so a, na ɔde n'ani ahwɛ asiyɛ kwan na wakɔ aba wɔ berɛ a obiara di n'akyi. Ɛda ɛtɔ so nan saa ɔte hɔ ara na wama asu so na ɔde n'ani akyerɛ asiyɛ kwan na wakɔsu ara na waba. Afei na ɛkɔ na ɔtwe. Amanfoɔ anwiinwii nanso obiara suro sɛ ɔbɛka bɔnekyerɛfoɔ asɛm. Wei na kokɔsakyi deɛ ɔyɛ takraboa, nti ɔno deɛ ɔnenam wiem deɛ kɔ so nyinaa. Kwan a bɔnekyerefoɔ anaasɛ ɔsebɔ de ne maame funu ɛrefa so nyinaa no, kokɔsakyi deɛ ɔnam wiem a ɔno nso hwɛ ne nyinaa. Wei na kokɔsakyi baa yie no ase. Na ɔse bɔnekyerɛfoɔ anaa ɔsebɔ wo maame wuiɛ no mehunuuɛ o wodedaa no mehui wo maa na mu so no nso mehui ɛna ɔde so hɔ a saa da no ara nwumerɛ no ara ɛna bɔnekyerɛfoɔ anaasɛ ɔsebɔ ɛka sɛ abusuafoɔ yi obiara nkɔ sese deɛ ayie no yɛtu ayie no To obiara nkɔ na ɔnkɔ nkɔpɛ nsuo bi nnware. Esiane sɛ sɛ kwan a ɔfaa so kɔgyaa ne maame wɔ huni, ne maame wuiɛ wɔ huni, ɔfaa ne maame funu wɔ huni, ɔde no kɔeɛ nso wɔ huni deɛ a, wɔnim sɛ Pete so ampa wɔnam ewiem nti deɛ ɔreyɛ nyina no Pete ahunu. Nti na ɔmpɛ sɛ Pete bɛyɛ dɛn? Ɛbɛtoa so. Nti deɛ ɔkaeɛ no ɛmaa bɔnekyerefoɔ hu sɛ Pete ahu ne kwan a ɔnam so nyinaa. Enti kwatadie anaasɛ kokwasakyi, wanka deɛ bɔnekyerefoɔ de yɛ ne maame funu, sane sɛ wɔwee n'adeɛ, nanso wɔamfa anto dwa saa, nanso wɔbɔɔ so no, bɔnekyerefoɔ no ara hui, wɔte aseɛ ɛwɔ abɛbuo mu. Nti ɛse sɛ kokwasakyi, ɔkasa kyerɛ bɔnekyerefoɔ a, wɔte, nanso wɔte no wɔ abɛbuo mu. Aha na mede abɛbuo yi ɛbɛsi, da foforɔ mede foforɔ ɛbɛba abɛtoa mo so. Mesan akae wo sɛ wo nsɔskraibe yɛ a bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ sɔskraibe de ama Ɔkaniba TV. Aha na wobɛnya amanyɔsɛm berɛ ɛsɛ mu no mede m'ano tom. Aha na wobɛnya atetesɛm ne abakɔsɛm berɛ ɛsɛ no mede ɛno ba. Ɛnkyɛ biara mahyɛ mo bɔ sɛ mede Bono abakɔsɛm anaasɛ Bono History bɛba. Makyɛ ho kakra nso ɔbaa wakɔ awiaeɛ a wakyɛ no nyinaa no na ɔresiesie ne ho yie de ama ne wura. Ɛnkyɛ mɛbrɛ mo short movies nso. Meda mo ase bebree.